Ha da gontader o banti chase ma vez graet. Bremañ zo bloavezioù peogwir emañ ket met pemp bloaz ugent ha bremañ ma chom tamm eus pennañ. Hag uh, a banti chase ça m'a graet barzh un koad a makis gant Eugène Pelu.

Setu am erruet a-benn abred Baskoad Makis a komañs da chase. Met a-raok lenn na mamp ket kamet lern, pevar loen a hini bet mamp tapet. Ha goude lenn neuze oa met adarre, me goude lenn re dour, mes spontus. Nijo du wel an amzer zo bremañ. Dour ha dour, Ha kaer emañ mont 'ba ar c'hoad da lâret se da chach na oa c'hwezh da sot ebet a bled ebet kaer emañ mont da mont. Ma benn a fin emañ kant an tokadeiz a lan ha kar o loan dai. Hag a chach e vont gwasa ma hall ha a aoul a aoul a oum da fidam doe zonere tout ar c'hoad gante. Gret gante o pez tro ba ar c'hoad A-benn a fin, Eugène, ez an re wel ur vitou ma lae din. Ed e chach rech e koad noz. Ho, neus Eugène peuske me chom bod an medna, ha me ha da dap a ma oto hen des ariti, a chach war koad noz. Pa oan da war koad noz, Pa oamp deumez an oto glerneg kwa da noz, aour, aour, aour, dafri d'an doue, a del rein da mont. Ha mum war-lerc'h, me ker ma mont, a vij modin war-lerc'h kwa. A ben a fin oamp tap a bas kreiz kwa da noz, a no gad an noz e avanomp. Ha kollat a botr ba c'hoat. Mont a rean war ouzhpenn, mont a rean war e penn all. Ne oamp ket gant da sortir d'an ablae ebet. Ha dour ha yen, gled tei. Ha benn a fin, oamp arit an tamm bihan war kreiz ar c'hoadvezh-se da esa ober c'hompania. Hag Eugène l'a dit, mais ma hadvoret en tremen an noz, an dan an dour. Ha me da nema pep lavar-ugent yaouank ha me wele pezh gwen vo en ur uhel hardi. Mela e dujen me ha da bignat bas beg a wen na hag alese ma te hwen eo goulou dumla kwa. A glei pe a deou en ur goul a goul a moen den d'an an dirianti deus a goulou se. Ed oan bet beg a wenna. Wech an amzer jen a din diwall da gouia. Kar luf a oa pegur he dour. Me mont a rea da kouec'h, da me bigne da houzer. Pa oan erru da kouec'h, me wele ba ar zan en ba ar vonch, on tamm lutik bien, oa ket e te chit, ya goul on tamm lutik bien a. Ahmed an Taou. Semila du jen redet em mon neon a vre malai a jo goulo nou ke pegei de ma mate o ilomet mate he daou. Redet em mon neon a hag hen non gad dumlak le jo goulo diana ka gwel an goulo. Shetu Ahmed, ha diskena do saunian an meskan beis meskalan meskahoat, queer am wizu, nos tevel nosac'h. A ben a fin oan no ga ba an ba an taol saonia ni ba ho pat. En o hem ba ba ha pri betek pen an daoulin. Setu jen lai mate werdem mon tambien a goste. Nan nan nan neuhen da golle goulou dahom en neon. Gal am an treuje o am no gan joal A-benn ho penn hag on ho pemp kantvet a peu près, a oamp no gad, ta kichen ar goulou, hon tamm ti bihan, toull bihan lojeiz an dro, hag hon tamm lutig bihan alum war an diabash kwa. Ha mum skai varno, ha deuet o plac'h kozh da zigeno dem, o, portat, oui zo kollad, ya, ha mem zo kollad, la, mem zo kollad ned. O, n'oc'h ket re gentañ da vez kollet betroaj eo all. Me en de hag en noz. Bum zo kollet deut d'an ti-lai, amaj an tam-tam, a-hed da zehañ ti an tam. Sev met a-kichen-tan en da zehañ tiet. Ha oan bet tost da un ar ennañ. Taquil. Se ben a fin m'am goulot eo ar plac'h kozh gador da la dente balta plec'h plec'h a do- sortir d'un c'hoadom da dapet un auto zo tu bennak oem que juste oa plec'h oa O potat chomarahe ne ha do un tamm zoub d'ac'h zouben an andouillen. Hag a, a zure dome o d'eur le. Ha goun a zo Va gamma zo gwele a mer da chom da gouch kata pa oa a beure a welfat pa vo den ma deye ha maro a gentil tre oa plac'h kozh a hita pa zon tamterin en vien eno hag an tabar hag e kommas tro ha bara da laka va joub a laka di hast on man tan gant an joub an andeuien kwa hag Sen me oa deut eus taol neuze hag Eugène oa deut hier, me oa tu dezhi, hag Eugène oa... Me oa a fach dezhi, hag Eugène oa a gos de dezhi vusede. Ha pa oa net a fach dezhi hiet bah muir bah bah bah goulou, me wele i bije Kater tout divijas n'eus c'hwec'h d'an traoù, kater tout. Ha va e vri oa pezh trousk an dud, un spontus. Ha hi don e bar a popred ha a meren ken a zellet eus i bijas de hater o homa homa glebe gwelglamm ur stal han hom me hag a greiz tout yen oa amzer kwa hi leus kan i bar a i honta hag e stihellet Ken a deu an dour da zivri, ha c'hwi a di an douch gant ma oa e vri, mesk a bar a bar. Me va, me ma, me ma deb amañ, me oa deb amañ, me l'Ugen oa gost en eo ket gwell mann a bet, quoi. Se oa trempen a jour ban bara. A fi da dou lak a beba si a dem a beba loa, Alet, gwashat, deb a chou bremañ do me odoc'h, ha me laj da plac'h kozh, me lad me, me, me, me zo, me ma stomach zo, me ma me ma poan e stomach, ha me me non konom jeul, me zeb in gezoub, hala de. Para zeb gezoub, ma, muior fechom o gant e gil, lai, ma. Hag Eugène ha o c'hwez mat war an zoub, na. Ha Eugène a komer zoub diwich. Hogren eo ho va soubañ. Gostoc'h all da gounañ. Gounañ oa met da gousket. Hag Eugène, va echoub, oa chomet komañs da ziorc'h al distu, quoi. Mais me ma naon hier, ha vraiment trubuilhet oan gant ar chache ha tout, koll ha tout. Me oan ket gant da gousket. En a fin oan chom o moedenn ma sa, met o divot ur beurre oan divunat, gant an naon. M'emañ naon. A-benn ar fin e treiñ ha distreiñ ba ma gwele. Ma vijen diskennet d'an traoñ ma te em ite kant am bar en tu mlaen kwa. Par contre, on va gwelet an tan en an tam tan oa c'hoazh baza an noalet se vije gwell an tam sklerijen. Ha me wel gad e manj hanner de tap di bar, me ti ge ne tank e la vrao hag e de daston e klask kant am bar gane. Se ma sell da daoust ne vo ken tamm amann pe tamm kin sal ha tu mlek da lakaat ma var ha sal da bet. Ha met on estajé an all oa izeloc'h me zellet a ronch, me kav ma ke bet gwell pennatik sal vese. O pes pennatik sal ka man met hir da da. Kri quoi. O hespre, me moan moan moan a hir. Ma ke bet gwell gwech bet pennatik sal be vese. C'houlennet a ma c'hontal ha hag e tistegi tout a hig deus an doanan hag e led a-hej war ma bara. C'hwezh a roch oa gantañ, c'hwezh fall oa gantañ tamm bihan, met pa vez naon me 'm save debat koan. Ha me komz dibi ha debat tout, debat ma var, debat hig sall. Ha goun amañ kouske pa on en am gwelead. Diwall er beu pa oan savet ha plac'h koz a oa ba un tañv e klask he zamklik sall. O, lan da net, plac'h net ket da glask o zamklik sall. Me, da divet ur beu, meus bet an naon spontus hag a zo diskennet meus tapet bara ha debret am. C'hwi pe debret ma huchale. Mat a-walc'h. O ya ler. Mat a-walc'h. O, po yaouank. Me po yaouank. Memes emañ Utsjo ha deus lavaret un noz a-barzh e estrema divrec'h ar soulaj emañ emañ Utsjo. Setu aze petra n'eo ket boan bezañ difisil ma vije bet evel zoub marteze ma viwelañ.